Helo! Sut mae am i chi gyd? Ie, yeah, fi, Osian, sy yma eto hefo stori arall i chi. Ac o'n i'n meddwl tro yma, gan bod hi yn ben wythnos y Pasg, fyswn ni'n cael uh, stori fach hefo ychydig o gywion ynddi. Falle bod chi wedi gweld be oedd y teitl um, wrth angl hwn i fyny. Ie, yr hwyaden fach hyll. O, dwi'n siŵr bod i ddim mor hyll a hynny. Dwi'n sicr ddim mor hyll a hyn. Sam lot sy'n gallu bod mor hyll a hyn. Ond, dwi'n siŵr fod i'n stori anhygoel. Felly mae'r stori yma wedi cael ei... neu y fersiwn yma o'r stori, achos mae hi'n stori um, enwog tu hwnt. Dyna pam bod i mewn gasgliad o straeon tro yma. Llyfr mawr stori Iawn. Felly gafodd ei gyd i addasu gan Mara Alperin, wedi sgwennu fersiynau ei hun o'r straeon gwreiddiol. Uh, nath blodes o'r enw Sue Eastland wneud yr holl luniau i gyd, a maen nhw'n luniau hyfryd. Dwi'n siŵr ydych chi'n mwynhau nhw. Ac wedyn, gafodd y testyn Cymraeg ei greu gan Siân Lewis, nôl yn 2016, felly bedwar mlynedd yn ôl o pan recordion ni hwn. Falle bod rhai ohonoch chi ddim yn bodoli hyd yn oed cyn hynny. Waw, mae fel mynd nôl mewn hanes. Ond, dyna fo, cyn mod i'n dechrau, fel dwi'n gofyn bob tro, di pawb yn gwrando, Ydych chi? Hmm? Allai clywel, allai weld eich clustiau chi'n gwrando os gwelwch yn dda? Chi, ydych chi'n siŵr? Ie. Yeah. Ydych chi'n barod i ddechrau? Ydych. Wel, well i mi ddechrau ten, dydy. A dyma ni, yr hwyaden fach hyll. Roedd hi'n fore braf yn y gwanwyn. O, da ni'n y gwanwyn rwan yn dydyn ni? Efo'r tywydd braf mae gyd. Lawr ar glos y fferm, roedd mami hwyaden yn eistedd yn falch ar ei nyth. Dewch ar ras! Gweiddo, galwodd ar yr anifeiliaid eraill. Mae'r wyau'n dechrau deior! O, chi'n gwybod be ydy deior? Dechrau hatcho di hwnna. Felly beth sy'n digwydd? Crac! Crac! Crac! Crac! Rholiodd pedair hwyaden fach dwt o'r wyau. O, roedden nhw'n feddal a fflwfflyd a melyn. O! Sbïwch ar anifeiliaid i gyd yn meddwl, O! Ond dydyn nhw'n annwyl! Fel ein ffrind ni, y fuwch ynde? Dych chi'n cofio'r sŵn mae'r buwch yn wneud? Falle gadael hwnna tro nesaf ynde? Ond dyma'r hwyaid bach perta weles i erioed! Meddai'r mochyn. Rhochiodd y mochyn. Dim hyd yn oed meddai. Rhochiodd y mochyn. Wel, dydyn nhw'n annwyl. Dych chi'n gweld y pedwar hwyaden fach fan yma fanna yn felyn a fflwfflyd a meddal i gyd yn dydyn nhw. Mww. Dale nesa. Cwac! Cwac! canodd yr hwyaid bach, a chael cwtsh mawr gan Mam. O, ydych chi'n hoffi cael cwtsh mawr gan Mam? Dwi'n gwybod mod i, a dwi'n 31! Ond, roedd un wy ar ôl. Roedd e'n fwyn â'r lleill ac yn smotia i gyd. Ni weld o fanna. Hmm. Craciodd o'r diwedd ac allan o'r plisgyn ddaeth dwy droed ddoniol, dwy adain sigledig. Chi'n gwybod beth i adain? Ie, dyna chi, yr adenydd, y wings, yn ti? Ac un big gam. Pig. Cam. So, dwi'n plygu i gyd. Ww. Dwi ddim yn edrych yn un lliw ar hwyaid fflwfflyd melyn. Wel, beth sy'n digwydd fan hyn? Gwychiodd mami hwyaden mewn syndod Doedd y babi hwn ddim byd tebyg i'r lleill. Mm, ddim ydi o pa liw ydi o. Ie, dyna chi, llwyd yn de. A mi am i big ei draed o lliw gl... Glas, ie. Oh, be mae'r anifeiliaid eraill yn dweud tybed? Mae'r ceffil yn dweud, Am greadur bach od. Lliw rhyfedd hefyd, meddai'r fuwch. Dyna hwyaden fach hyll, snwffiodd y mochyn. Ww, yna'n eitha cas, yn ydio? Shh! Dwrdiodd mam i hwyaden. Fy mabi bach ni yw e. Dwi'n ei garu bob tamaid. O, chwarae teg i mam i hwyaden. Dewch nawr, blant. Mae'n amser i ni ddysgu, no, mae'n bryd i chi ddysgu nofio. O, dysgu nofio! O, dwi'n hoff iawn o nofio. Dych chi'n hoffi nofio?

Wp, sori, llefydd. Arhoswch i fi! gwaeddodd y cyw bach hyll, ond fe faglodd o dros i draed doniol a... Clatsh! O, diar! Bwmp! Clatsh! O! Trawodd yn erbyn yr hwyaid bach eraill. O, druan ar yr hwyaden. Mae o'n cael trafferth cerdded! Ym greadur lletchwith. Bydda fe, lletchwith, awkward. O, di hynna ddim yn neis. Dim ots, meddai mami hwyaden. I mewn â chi i'r dŵr, dyna blant da. O, ch'mod, mae'n bwysig iawn yn dydi weithie i rhoi amser i bobl. Weithie mae bobl yn ffindio pethe'n anodd i ddal fyny fo. Weithie, mae pam mae bobl yn dysgu Cymraeg, er enghraifft, maen nhw'n gallu bod ychydig bach yn araf ac ychydig bach yn lletchwith, ond mae'n bwysig iawn i roed help llaw iddyn nhw lle gallwn ni, yn dydi? Ydy, fi'n siŵr bod mam a dad yn cytuno, ond ydych chi? O'n i'n hame. Ond gan i weld sut maen nhw'n neud yn nofio wan, ie? Yeah? Gadewch i ni ganu can yr hwyaid bach, galwodd mam i hwyaden. Gwacdi, gwac, gwac, gwac, gwac. Canodd y pedair hwyaden fach. Yn ni de wan? Cwac, cwac, cwac, cwac, cwac. O, chi'n gallu gwneud y well na hynna, dydyn ni. Dwi'n ni drio unwaith eto, ar ôl tri tro yma, ie? Barod? Un, dau, tri. Cwac, cwac, cwac, Gwaac! Hi hi hi hi! O, dach chi'n swnio'n wych. Alla allwn ni côr hwyau dwedyn? Gronc! Gronc! Canodd y cyw bach hyll yn hapus. Nhw'n yn swnio fel y geiriau gwreiddiol ydyn nhw. Hym sŵn, chwarddodd y ceffyl. Dwy ti ddim yn canu fel hwyaden. Nawr, nawr, meddai mam i hwyaden. Fydd e fawr o dro'n dysgu. Mm. Mae o'n un gwahanol iawn yn dydi o'r hwyaden yma. Diddorol. Ond, doedd y cyw bach hyll yn dysgu dim. Drwy'r haf roedd yr anifeiliaid eraill yn twt-twtian pan oedd e'n mynd yn sownd, yn Baglu? Baglu dros falwen hefyd? Sut mae baglu dros falwen? O, echa fi, meddai'r mochyn, ac yn gwneud y llanast rhyfedda. O, sbiwch! Yn ganol y mwd a'r baw a'r budreddi a bob math o bethau. Echa fi. Roedd y ciw bach hyll eisiau gwneud fel pawb arall, ond yn methu'n lan. O, drian ar yr hwyaden fach. Mond am i fod o'n wahanol. Cer o ma! Cwaciodd yr hwyaid bach eraill. Rwyt ti'n swnllyd a blêr ac yn difetha'n hwyl ni! Oh! Yr eiliad honno fe glywson nhw mami hwyaden yn galw i phlant. Aros di fan hyn! gwaeddodd y rhwyaid bach. A bant â nhw, a gadael y cyw bach hyll ar ôl. Wel, am gas di hynny de? O, pam does neb eisiau chwarae gyda fi? Ochneidio oedd y cyw bach hyll. Dim amser, atebodd Twrch Daear gan godi i ben o'i dwll. Dw i'n palu twnnel newydd erbyn y gaeaf. Ga i helpu? gofynnodd y ciw bach hyll, a gwthio'i big gam i'r twll. O-o. Ydych chi'n gallu gweld beth sy'n digwydd nesaf? Dw i'n meddwl mod i'n gwybod beth sy'n digwydd nesaf. Gadewch ni weld. Ble wyt ti, cariad bach? cwaciodd mam i hwyaden. Allwn ni ddim aros, mae'n bryd i ni hedfan i'r de dros y gaeaf. Dwi'n dod, galwodd y cyw bach hyll. Arhoswch i fi! Dych chi'n ei weld o? Mae o dal yn styc o'na. Ond roedd y cyw bach hyll yn sownd. A fedrai Mami Hwyaden ddim clywed. O na! Gwyngodd y ciw bach hyll, a siglo, a thynnu, a gwthio nes... Bwp! Roedd e'n rhydd o'r diwedd. Wel, oedd hynna'n agos yn doedd hi? Beth sy'n digwydd nesa? Ond roedd e'n rhy hwyr. Roedd ei deulu'n hedfan i fyny fri i'r awyr. Fi'n gweld nhw'n mynd fyna. O na! Snuffiodd y ciw bach hyll. Allai mai dal nhw nawr? Dwi ar ben fy hunan bach. O, diar. Bob dydd, roedd y tywydd yn oeri. Cysgodd y cyw hwyaden ym moncyff yr hen goeden dderwen. Ac wrth i'r eira ddisgyn, lapiodd ei hun yn ei adenydd hir, a breuddwydio am ddyddiau braf ac am chwarae ar y cae. Debyg iawn i ni ar hyn o bryd yn dydy? Cael chwarae yn y cae. Gobeithio fyddwn ni'n cael gwneud hynna rhywbryd hefyd. Ond, mae'n edrych fel bod rhywbeth wedi digwydd i'r hwyaden yn does? Dros y geiaf. Tybed beth ydy hynna? Hmm. O'r diwedd, daeth yr hael i wenu, a thoffodd y rhew ar y pwll. Oh, wedi hyn. Yna, Un diwrnod, hwyliodd Alarch hardd dros y dŵr disglair. Wel, dyma chi Alarch hardd yn dyd, chi'n gweld hi fanna? Diddorol. Sbeciodd y cyw bach hyll drwy'r brwyn. O, mi hoffwn i nofio, meddai. Ond dwi'n rhy hyll i fod yn ffrind iddi. A dechreuodd grio o diar. Pwy sy 'na? galwodd yr alarch. Dere allan i chwarae! Alla i ddim, sibrydiodd yr hwyaden fach hyll. Dwi'n edrych yn od, a mae pawb yn gwneud hwyl am fy mhen. Wna i ddim chwerthin, addawodd yr ararch. Chi'n gwybod beth i addo rhywbeth? Addo ydy promis. Felly mae hi'n addo peidio chwerthin. Dim ots gen i sut olwg sydd arna ti. Dyna glen, ynddi? Dyna beth sy'n gwneud nesaf, Felly, anadlodd y ciw bach yn ddwfn a chipian o'r brwyn a... O! Wel, mae'r hwyaden fach hyll wedi newid, yn do? Ond rwy ti'n hardd, meddai'r alarch yn syn. Edrych! Edrychodd y cyw ar ei lun yn y dŵr. Roedd yr alarch yn iawn! O! Rhaid ma, rhaid ma dim hwyaden oedd yr hwyaden fach hyll o gwbl. Roedd yr hwyaden fach hyll wedi tyfu'n Alarch, ie! O, alarch hardd, osgeiddig, a phlu fel yr eira, a gwddw hir, tlws. O, dyna chi air anhygoel, yndi? Gosgeiddig. Yn urddasol, yn ffansi, ffansi, ffansi! Mor ffansi. Felly, fe chwaraeodd y ddau gyda'i gilydd drwy'r dydd. Roedd y ciw'n hapus iawn. O'r diwedd, roedd e'n hardd y tu mewn a'r tu allan. Ac yn well na dim, roedd e wedi cael ffrind. Oh, mae mor braf cael ffrindiau yn dydy. Os gennych chi ffrindiau? Oes! Wel, dwi'n siŵr bod chi'n cael cyfle i ddeud helo wrth nhw bob hyn a hyn, yn dydych chi? Fel dwi'n cael deud helo wrth chi drwy fideo ma fan hyn. Dwi'n deud, helo ffrindiau! a dyna ni. Diwedd ein stori ni am heddiw. Naethoch chi fwynhau? Do! Ha! Wel, nes i fwynhau yn fawr hefyd. Dwi wastad yn mwynhau pan da chi'n cael dod draw a dod i rannu stori hefo ni. A dwi'n siŵr fydd na stori arall yn ffindiau ffordd nôl i'r gornel yma cyn hir. Ac dwi yn edrych ymlaen yn arw at gael rannu hi hefo chi. Ond, am y tro, mae rhaid i mi ddeud Pasg hapus tu hwnt i chi. Dwi'n gobeithio, gobeithio, gobeithio bod y gwningen Pasg yn gallu dod heibio. Gobeithio wir. Na i, na i drio cael rhoi gair da fewn i chi hefo fo. Dwi'n siŵr fydd o'n gwybod lle i fynd. Ond, Mae'n dechrau hwyr ni eto, yn dydy? Mae'n dechrau mynd yn hwyr. Sy'n golygu oedd yn amser y gwely eto, yn dydy? Os na rwy'n di gweld yn... Os na rwy'n di gweld yn wanced i rhywle? Dim yn... Na, di ddim fanna. Di ddim fanna? Na, di ddim tu ôl y camera. Uh, sorry, esgusodwch fi. Chi wedi gweld cam... Uh, y mlanced i rhywle? Na, na, na, o, fan hyn! O, ei, diolch i chi! Diolch i chi. Da di, da di Mrs Jenkins dros ffordd. Mae i wastad yn gwybod lle mae mlanced i, hyn ond os dwi i ddim. Dwi wedi gweithio i allan. Mr Erdd yn edrych ar ei hôl i eto. Mae o'n un da, myni, chwarae teg iddo fo. Gael i benthyg hon, Mr Erdd? Aww, diolch ti Mister Urdd. Reit te. Amser gwely unwaith eto. Mi agor i'n fawr os gallai. Yn mi hafio, yn mi hafio. Gwrs, dio ddim. Dim ots. Reit. Felly ni fynd am yn gwlau rwan, sy'n ydy?